Il-valur bla qies tad-Domus Romana ingħaraf mill-ewwel, tant li xahar biss wara s-sejba tal-ewwel fdalijiet tagħha fl-1881, kienet diġà tfasslet pjanta mill-Perit Emanuele Luigi Galizia għall-bini tal-mużew fis-sit. Din kellha tkun l-ewwel binja f'Malta mibnija apposta bħala mużew. Il-binja tlestiet sa tmiem is-sena. u fi Frar tal-1882 il-mużew infetaħ għall-pubbliku. Dak iż-żmien ma kienx hawn kuratur professjonali u għalhekk ġie propost Lorenzo Magro, kollezzjonist tal-antikitajiet, biex jieħu ħsieb il-mużew. Sar ukoll inventarju tal-esebiti kollha u tfasslu regolamenti għad-dħul fil-mużew. minn dokumenti li jmorru lura għas-snin 1896 u 1897, nafu li l-ħinijiet tal-ftuħ tal-Mużew tad-Domus Romana dak iż-żmien kienu kuljum mill-ħdax ta' filgħodu sa nofsinhar u mis-sagħtejn sal-ħamsa ta' wara nofsinhar. Il-ħlas kien ta' sixpence għal kull ġemgħa ta' mhux iżjed minn ħamsa min-nies, u solt għal kull viżitatur jekk jinqabeż il-massimu ta' ħamsa. Kien normali fi żmien l-Ordni sa nofs is-seklu dsatax li skoperti ta' statwi, skrizzjonijiet, pedestalli jew bċejjeċ arkitettoniċi antiki jitpoġġew fi spazju pubbliku fil-miftuħ, ngħidu aħna d-daħla tal-Imdina, taċ-Ċittadella, jew il-pjazza ta' quddiem il-Katidral tal-Imdina. Il-bini ta' dan il-mużew fit-tieni nofs tas-seklu dsatax ġie fi żmien fejn l-awtoritajiet ħassew li tali użanza għandha tinqata' u li artefatti antiki għandhom jitpoġġew ġo mużew għall-protezzjoni. Għalkemm oriġinarjament il-mużew inbena biex jipproteġi l-fdalijiet tad-Domus Romana, ma damx ma beda jilqa' fih artefatti tal-perdu Ruman minn madwar Malta kollha, inkluż dawk li kienu fi spazji miftuħin, bħal l-istatwa Puniku-Rumana tal-alla mara Astarte Juno, li oriġinarjament kienet ġo niċċa ġol-bieb prinċipali tal-Imdina. Għalhekk din il-binja kienet magħrufa bħala l-Mużew tal-Antikitajiet Rumani. Malajr nħolqot problema ta' spazju bil-post jintuża aktar bħala maħżen milli mużew. Munzelli ta' fdalijiet tal-fuħħar kienu saħansitra jitħallew fuq il-mużajk tal-bitħa interna sakemm kien jasal il-waqt li jiġu studjati. Kien biss fl-1906 li saru l-ewwel tentattivi ta' konservazzjoni ta' dan il-mużajk tant importanti. Matul is-snin saru diversi bidliet strutturali u estensjonijiet f'dan il-mużew. Fl-1884 inbena tamboġġ biex jgħatti l-bitħa nterna. Ieħor ġdid tqiegħed minfloku fl-1934 u għadu fil-post sal-lum. Fl-1922 inbniet estensjoni fuq pjanti tal-Perit Bonavija u b'hekk tattew il-fdalijiet kollha lejn in-naħa tal-Lvant tal-bitħa nterna. Sentejn wara, id-daħla tal-mużew ingħatat dehra ġdida b'portiku u erba' kolonni fuq stil neoklassiku. u fl-1925, malli ntemmu l-iskavi ta' Sir Temi Zammit, sar il-ġnien li jkompli jsebbaħ id-daħla. Wara li tlestiet l-estensjoni, ħafna mill-artefatti ta' daqs kbir tqiegħdu fiha. Iżda l-problema ta' nuqqas ta' spazju baqgħet tinħass għal deċennji sħaħ, sal-bidu tas-snin 2000, meta l-Mużew tad-Domus Romana ngħata dehra ġdida għal kollox. Settembru tal-1939 ra l-għeluq tal-mużew minħabba t-Tieni Gwerra Dinjija. Bħala prekawzjoni, l-aktar esebiti importanti ttieħdu fil-Katakombi ta' San Pawl, fejn l-istess bħan-nies fix-xelters sabu refuġju taħt l-art. Il-mużajk tal-Bitħan Terna ma setax jiġi mċaqlaq minn postu u għalhekk ġie protett b'saffoħxon ta' ramel. B'xorti tajba l-mużew ma sofra l-ebda ħsara fl-attakki mill-ajru u baqa' ntatt sakemm reġa' nfetaħ għall-pubbliku f'April tal-1945. Matul il-gwerra, is-sala ta' fuq tal-mużew kienet tintuża mid-Dipartiment tal-Mużewijiet biex fiha jsir ir-restawr ta' xogħlijiet tal-arti li sofrew danni waqt il-ħbit mill-ajru. Fost dawn kien hemm il-pittura tal-altar tal-knisja tal-Madonna ta' Lies fil-Belt Valletta. Kien hemm mill-inqas sitt restawraturi jaħdmu fuq dawn ix-xogħlijiet taħt it-tmexxija tal-artist magħruf Antonio Sciortino li dak iż-żmien kien il-kuratur tal-arti. Tul dawk is-snin ibsin tal-gwerra, il-mużew qeda ħtiġijiet oħra mhux mistennija. Biżżejjed insemmu li meta faqgħet il-gwerra, Anthony Spiteri, li kien il-kustodju tal-Katakombi ta' San Pawl u li kien jgħix Ħal Tarxien, talab u ngħata l-permess li jġib il-familja tiegħu kollha tgħix f'dan il-mużew. U hekk, għal ftit snin oħra, id-Domus Romana reġgħet wettqet il-funzjoni oriġinali li għaliha nbniet. Laqgħet familja fil-kmamar tagħha, rat it-tfal jilagħbu, xammet l-irwejjaħ tal-ikel ħerġin mill-kċina, U semiet il-gedwiet tat-talb biex ma jdumx ma jgħaddi kollox b'wiċċ il-ġid. Imma dik storja oħra.